Salam hormatly dostlar. Bu wideoda men e, menejeriň 3 sany esasy ukyplaryny aýdyp berjek. Men düşünişim boýunça iň bir esasy 3 sany ukyp bar. Olar tehnik uky ukyby, ikinjisi ynsan ukyplary, üçünjisi pikir ukyplary, ýagny aň ukyplary. Birinji tehniki ukyplarynda men şeýleräk düşündireýin. Tehniki ukyplary hökman diýende oňa nähili düşünýäs? Kişi öz edýän işinde, mysal üçin, menejerler edýän biznesini ýa-da şol kärhanany ýöredýän bolsa, kärhanaň şol bazar bazary barada ähli görnüşli harytlary, hyzmatlary döredip bilmäge ukyply bolmaly. Onsoň kompýuteriň programmalary bar her dürli şolary gowy ulanyp bilmeli onsoň e, internet diýeli marketing her dürli ugurlary şol e, kärhanaň harytlaryny hyzmatlaryny satmaga e, satyşlaryny satuwlaryny ösdürmäge gowy ukyplary bolmagy. Şoňa tehniki ukyplary diýilýär. Ikinji ikinji ynsan ukyplary, ynsan ukyplarynda adam saýlap bilmeli, mysal üçin işgär alaňda ol adamy adamy düşünmeli sen nähili adam eýýäm psihologiki ugrunda düşünmeli. Onsoň onsoň işgärleriňe gowy düşünmeli sen e, motiwasiýa bermeli olara gowy işläp işlär ýaly olaň iş olaň ýerinde özüňi goýup görmeli ýagny işgärler bilen gowy aragatnaşyk saklap bilmeli özüňi sylatmaly şol ukyplar gerek adama menejer hökmünde işleýän adama şol ukyplar hökman gerek şoňa ynsan ukyplary diýýän ýagny adamlar bilen aragatnaşygy gowy saklap bilýär gowy dil tapyşýan adam kontrakt zatlary gowy düzýän ýagny başga kompaniýalara gidip dostlukly aragatnaşyk döredip biler ýaly adam bolmaly onsoň üçünji aň ýa-da pikir ukyplary bul eýýäm esasan top derejeli menejerlere gerek. Ýagny kom, uly kompaniýalaryň iň ýokarky dereje, derejesindäki menejerlere esasan gerek. Sebäbi olar eýäm bilmeli şu bazaryň şu kompaniýada nähili eýäm Hiç hili hasaplamasy zatsyz kelläňde bilmeli, şul biznes ýörärmi, ýöremezmi, näme etmeli, işgärleri haýsy tarapa ugrukdyrmaly, beýleki pes derejeli menejerleri haýsy tarapa ugrukdyrmaly, kompaniýanyň maksadyny çalt nädip ýetip bolýar, onsoň Ay garaz şol kompaniýaň öz eýäm opytyň bolmaly diýse de bolýar. Tejribeli adam bolmaly da sen eýäm hemme zady şol işleýän ugruňda kelleden hemme zady pikirlenip dogry netije çykarmagy başaryp bilýän adam bolmaly. Şul üçüsi esasy indi e, ýokary derejeli menejer diýdim, pes derejeli diýdim. Şolar barada birazjyk aýdyp geçemde. E, üç, üç hili e, menejerleriň topary bar. Pes derejeli bar. Işgärler bilen işleşen menejerler, şol obyçny işgärleriň işlerini ýöredýän, ugrukdyrýan menejerler pes derejeli menejerler bolýar. Onsoň orta derejeli menejerler bar. Orta derejeli menejerler olar şol pes derejeli menejerleri şolaryň üstünden gözegçilik edýär, şolaryň işgärleri haýsy haýsy tarapa ýöretmeli, ugrukdyrmalydygyny düşündirip durýar. We top dereje, top dereje diýende indi ýokary dereje-de, iň ýokary dereje, üçünji topar bolýar. Iň ýokary derejeli menejerler olar şol kompaniýanyň kompaniýany haýsy tarapa ugrukdyrmalydygyny, maksadyna nädip ýetmelidigini düşündirýär. Ýagny birinji derejeli ýokary derejeli menejerler kompaniýaň nire nirä ugrukmalydygyny düşündirýär. Ikinjisi şol ýokarky derejäň menejerleriniň şol maksadyny nädip bölüp, aşakky menejere paýlap, işgärleri şol ugra nädip ugrukdyrmalydygyny düşündirýär. Well, aşakdaky, iň aşakky pes derejeli menejerlerem şol ortadaky menejerleriň bölüp beren maksatlaryny, maksatnamalaryny işe işe girizýär. Şeýlelikde kompaniýa her menejeriň öz edýän işi boýunça öňe gidýär we e, maksadyna ýetip bilýär. Ne üç sany ukyby aýtdyk we menejerleriň üç görnüşini aýtdym. Eger-de ýene-de siziň soragyňyz bar bolsa ýa-da goşmaça goşmaly zatlaryňyz bar bolsa kommentariýada belläň. E, Men indiki indiki wideoda eger sorag zat bolsa jogap beren. Ýa-da teklip bar bolsa şol teklipleri görüşdirip soň şoňa görä hereket ederis. Laýk basyp podpisat etmäge unutmaň. Hoş sag boluň.